Dumelang bagwera ba puku, lehono re ile go sekaseka papadi ya rena ya O Iphihlets'eng yeo e ngwetšwego ke lesiba Thitšhere Maphoso. Gomme re ile go lebelela morero. Na morero ke eng? Morero ke thuto-kgolo goba taba-kgolo yeo e hlohleleditšego mongwadi go bea pene godimo ga letlakala a tšweletša sengwalwa. Ge mongwadi a ngwala puku go na le seo a ratago go re ruta sona. Sona seo a ratago go ngwala ka sona ke yona tabakgolo. Tabakgolo ya tabakgolo ke yona morero wa papadi. Morero ke kgopolokgolo, thuto yeo mongwadi a ratago go e tšweletša ka sengwalwa sa gagwe. Morero o lebane le

A re lebeleleng tirišo ya morero mo go papadi ya rena ya O Iphihletseng. Morero wa papadi ye o lebane le taba ya gore phegelelo e tswala katlego. Ge o nyaka selo, o tlo feleletša o se humane le ge o ka ba le go kgopša ga kakang tseleng ya gago. Re bone bjalo ka Molwantšhwa o phegelela go tsena sekolo go fihlelela yunibesithing. O, o ba le ditšhitišo le mapheko leetong la gagwe. Le ge a wele efela ga a wele sa ruri. O a tsoga, a ithintha, a tšwela pele ka leeto. Morero wa papadi ye Ge re rata go akaretša, re ka re o lebane le taba ya gore phegelelo e tswala katlego. Ge o nyaka selo, o tlo feleletša o se humane le ge o ka ba le go kgopša ga kaakang tseleng ya gago. Pele nka tšwela pele, e re ke le lemošeng se sengwe. Gantši batho ba fela ba gakantšha morero le molaetša. Molaetša ke dithutwana tše dinnyane tše e leng gore mongwadi Wo fela a di lokela. Eupša morero ke tabakgolo, selo seo se mo hlohleleditšeng gore a tšee pene a ngwale. Mohlomongwe ba ka tšweletša setsopolwa se bolela ka bongame bja mahunela, ba re fe molaetša wa setsopolwa se. Molaetša e ka ba taba tša gore mongwadi o rata go re laetša gore bongame ga bo thuše selo goba ge motho e le ngame o sotla bana ba gagwe. ke molaetša, thutwananyana ye nnyane ye e leng gore e thekga morero wa rena. Se ka la hlakahlakana. Eh, ge re lebelela mo pukung ya rena ya eh, o iphitlhetšeng, gore morero wa rena o tšwelele pele, Re bona ka re bone. A ke re tlhalositše gore molaetša wa rena ke taba, morero wa rena ke gore phegelelo e tswala katlego. Re bone o tšweletše dithutong tša gagwe tša marematlou le ge a be a ntše a e-na le ditlhohlo tša go fapana. O nyaka go tšwetša dithuto tša gagwe pele o nyaka go tšwetša dithuto tša gagwe pele a ithutele go ba psychiatrist mahunela tatago o hunela tšhelete o gana go mo iša sekolong ka lehlakore le lengwe mpoti o nyaka a etla rustenburg gore ba tle ba tlo thoma lapa goba motse wa bone re bone o hwetša thušo ya mašeleng go tšwa go morutišai le morutiši kgoroši go laetša phegelelo ya gagwe Re bone o fetoša thuto yeo a bego a nyaka go e dira ya Psychiatric go ya go Dietitian. Se segolo, o re ke ge a ka ithuta a tšwetša dithuto tša gagwe pele, a ipetlela bokamoso bja go phadima. Mahunela o kgopela re bone go mo lotela tšhelete yeo gore a se ke a itimetša. Nako ya boingwadišo ge e fihla, tatagwe o gana ka tšhelete ka leo le rego e timetše. Le a e bona? Um, ke taba tše e le gore di a tšwelela. Um, Mahunyela o, o feletše a timeditše tšhelete ka mokgwa o ke ke hlalošitšeng ka gona. Nako ya boingwadišo ge e fihla, tatagwe wa gana ka tšhelete ka leo le rego e timetše. Ka lehlakoreng le lengwe, Ribone, o botša Ribone gore, o botša Ribone gore le Phaswane o nyaka go mo nyala. O mmotša gore a se ka ya sekolong ka ge e le gore, ge e le gore Mpoti wa palelwa, le Phaswane o nyaka go mo nyala. Ribone o felelwa ke tshepho, o ipha bjala e bile o feletša a ile go Mpoti Rustenburg. Ge a le fao o amogela mogala go tšwa go morutišigadi Kgoroši a mo tsebiša gore o lefeletšwe dithuto. Go hlatsela phegelelo ya Rebone, o kgetha go boela gae go tšwetša dithuto tša gagwe pele. Se se tiišetša phegelelo ya gagwe. Rebone o hwetša mothuši wa gagwe a mo lefeletše go ithutela ga nakwana feela, part-time. Efela le ge a be a thabišitšwe ke go ithuta part-time, o no tšwela pele a ithuta ka ge Seo a bego a se fišegelela e be e le go tšwetša dithuto tša gagwe pele. Re bona a tšwela pele ka dithuto tša gagwe le ge a kopana le ditšhitišo tša go tshwenya le go lwalwa le go lwalelwa ke tatagwe Mahunela. A swanelwa ke go ba phiri ya mekoka mebedi, a hlokomela tatagwe Mola ka lehlakoreng le lengwe a be a tshwanela ke gore a bale dipuku tša gagwe. Go sa lebeletšwe bolwetši, Mahunela o a timelela. Se se ile ya ba morwalo o boima magetleng a gagwe. Ka gare ga ditšhitišo tše ka moka, o tšwela pele go ithuta. Mo leetong la gagwe o kopana le ditšhitišo tša go tshwana le go hloka puku ye bohlokwa yeo a swanetšego go ngwala ditlhahlobo ka yona. Ka letšatši le lengwe Rebone o ile a hlola mangw a hlola mangwalo posong, a hwetša mothuši wa gagwe a mo reketše yona. A hwetša a mo reketše yona. Rebone a namba a tšw a a tšwela Pele ka, re bone a namba a tšwa ka gare ga kgane ka kgakanego, a tlhohloletšega go ithuta ka mafolofolo ka ge ditlabakelo ka moka tša go ithuta di le gona. Mafelelong o tšwelela dithutong tša gagwe. Ee, a re lebeleleng gore na mongwadi o rumile bjang. Mongwadi o kgonne gore. tšweleletša morero wa tiragatšo ye ka mokgwa wa maleba go tiišetša taba ye ya gore ke nnete phegelelo e tswala katlego. Le a bona, ditšhitišo ka mokana ga tšona tše e leng gore re bone o bile le tšona, nke be e le o mongwe o bakanya mamoko. Eupša mongwadi o rata go re lemoša gore re le batho, Ge re na le seo re nyakang go se fihlelela, re se ke ra nyama, eupša re šomeng ka matla. Mafelelong re tlo ba re atlega. Ke ka baka leo ba rego phegelelo e tswala katlego. E, potšišo ya mohuta o go hlakana le yona e swere meputso e masomepedi tlhano. Ge o e araba, o swanetše gore o tšweletše e tlhaloso ya Ee, lereo le, morero. Gomme ge o seno fetša, o tsene mo go tirišo ya morero mo pukung ya Go Iphihletšeng. Ee, bao le sego la subscriber, hle dirang bjalo. Re a leboga. Thobela.